Хӕхбӕсты уавӕртӕ кӕд цыфӕнды тызмӕг ӕмӕ зынвадат уыдысты, кӕцы адӕймаг иудадзыг уӕззау куыст кодта, уӕддӕр ирон хъӕуты цард тынг аив ӕмӕ цымыдисаг уыд йӕ ӕхсӕнады мидисджын ӕмӕ рӕсугъд ӕгъдӕутты фӕрцы. Уыцы ӕгъдӕутты уагӕвӕрдтӕ ӕмӕ царды фӕтк ӕххӕст кодта хъӕубӕсты алчи дӕр. Ирон ӕгъдау домдта се ппӕтӕй дӕр кад кӕнын хистӕрӕн, сылгоймагӕн, кӕстӕрӕн, уазӕгӕн, ӕххуыс кӕнын кӕрӕдзийӕн. Ӕгъдаухалджытыл ирон уӕздандзинад ӕмӕ рӕсугъд миниуджытӕ сафӕгыл та иу бакодтой ходы. Ӕнӕ кӕрӕдзи ӕххуыс, ӕнӕхӕлар ӕмӕ ӕнгом ахастдзинӕдтӕ хӕхбӕсты фӕцӕрӕн нӕй. Ӕппӕт хъӕуы цӕрджытӕ кӕрӕдзимӕ ӕнгомдӕр бакӕнынӕн та уӕлдай хуыздӕр мадзал лӕвӕрдтой бирӕ иумӕйаг, ӕппӕтадӕмон ӕмӕ хъӕууон бӕрӕгбӕттӕ. Бӕрӕгбон уыди ивгъуыд ӕмӕ абон фарны тӕгтӕй бӕттӕг, бӕллиццаг фидӕн ӕввахсдӕр кӕнӕг. Тынг ахсджиаг уыди, фидӕн бонмӕ хонӕг ныфсӕй-иу сӕхи кӕй сӕнхъӕлцау кодтой, уый. Бӕрӕгбон гуырын кодта царды монц ӕмӕ рӕстмӕ ахадыдта ӕгас хъӕубӕсты цардыл дӕр. Ирон ӕгъдӕуттӕ бӕрӕгбонмӕ хуынд адӕмы ӕмзӕрдӕ кодтой ӕмӕ сӕ ӕрдзимӕ бастой. Уыцы иудзинад сӕ кодта цардхъом ӕмӕ цардбӕллон. Фыдӕлтӕй баззайгӕ бӕрӕгбон куыд арӕзт цыди, уым ӕмбӕхст ис ӕрвылбоны цардыл рӕстмӕ аудӕг фарнхӕссӕг арф мидис. Фыдӕлты хъуыдымӕ гӕсгӕ, афӕдзы афонтимӕ баст бӕрӕгбӕттӕ афтӕ арӕзт уымӕн сты, цӕмӕй иугӕнӕг космикон хъуыдытӕм ӕнхъӕвзы, уымыты адӕймаг ӕмӕ ӕрдзы ӕхсӕн уа иудзинад. Ирон къӕлиндармӕ гӕсгӕ зымӕгон бӕрӕгбӕтты фӕстӕ-иу райдыдтой уалдзӕджы фыццаг бӕрӕгбонтӕ. Сӕ цымыдисагдӕртӕй иу у рӕстӕйы бӕрӕгбон. Рӕстӕйы бӕрӕгбон фӕкӕнынц Стыр Тутыры къуырийы цыппӕрӕмы. Уый у сылгоймӕгты бӕрӕгбон. Раджы заманы уыд тынг кадджын. Абон ма у афӕдзы мидӕг июнаг сӕрмагонд бӕрӕгбон. Сылгоймӕгтӕ сӕхӕдӕг хицӕнӕй бакувынмӕ кӕд ӕрбамбырд вӕййынц, ахӕм. Йӕ ном рӕстӕй бон у ныхас рӕстмӕ рацӕугӕ. Уалдзӕджы фыццаг бон.
уымӕ гӕсгӕ алчидӕр йӕ бинонты тыххӕй, йӕ къабӕзты, йӕ хъӕубӕсты, йӕ адӕмы тыххӕй бакува, чи кӕдӕм цӕуа, чи кӕцӕй цӕуа, чи цы хъуыддаджы лӕуд уа, кӕмӕ цы рӕсугъд фӕндтӕй, кӕмӕ цы рӕсугъддзинӕдтӕй, уыдон иууылдӕр рӕстмӕ куыд уой, рӕстмӕ куыд уой ӕмӕ раст фӕндагыл цӕуӕг куыд уой, раст зондыл хӕст куыд уой, сӕ алы хъуыддаг дӕр рӕстмӕ куыд цӕуа, цыдзинӕдтӕй хызт куыд уой, ахӕм. Афтӕ-иу бакуывтой Хуыцаумӕ. Ӕмӕ йой тыххӕй арӕзт уыди рӕстмӕйы куывд. Рӕстмӕйы куывды размӕ та-иу уыди Тутырты бон. ӕмӕ-иу тутырты бон та кодтой чызджытӕн сӕ хъустӕ хуынчъытӕ хъусӕджытӕн.
Растӕй бӕрӕгбоны-иу йӕ чындздзон кармӕ цы чызджытӕ бахӕццӕ сты, уыдонӕн лӕвӕрд цыд бар фыццаг хатт скӕнын раскъӕрд къаба ӕмӕ се фсымӕрты сӕ хӕстӕджыты лӕппутимӕ хъазтмӕ фыццаг хатт ацӕуын.
Мӕ фыдыхо ӕрыййӕфтон ӕмӕ стыр бӕрӕгбон нын уыди Милицӕ хунди, е рахам номиртӕккӕ никӕули ма ахур кодтауӕд педучилищей ӕма фиццаг хатт хъастмӕ ку цуди, уӕд нин нӕ хӕдзар уди стур бӕрӕгбон. Мӕнӕн нӕ хӕдзарӕй чызг хъастмӕ цӕуй. Ӕма е дӕр афтӕ мӕ цӕстӕ уайи, куд разгӕмтти рацӕди, куд ӕй ед кодтой фиццаг хатт. Ӕма Иу чызг куы ӕры, афтӕмӕй, стӕй мӕнӕ ӕртӕккӕ куыд ӕркӕнынц ӕнӕхонӕгӕй мӕнӕ хъазтмӕ дӕр, цалынмӕ-иу хӕдзармӕ дӕр, чызгмӕ дӕр-иу дыууӕ хатт, ӕртӕ хатты хонӕг уыд, уӕдмӕ-иу уый йӕхи къахӕй ницы хуызы баздаид, йӕхион куы уыдаид, уӕддӕр. Фодыл ӕрцыдаид, ӕрвӕвдӕмтӕй ацыд дыууӕгӕм курсы, иуыл ӕвддӕс азы цыдаид.
Уӕдмӕ нӕ цыдысты? Нӕ.
Уӕдмӕ уыди гыццыл чызгыл нымад, ӕнӕуи хъазтмӕ бацыд. Чындзӕхсӕв-иу куы уыди, Еросыг уыдон чындз хӕссынц, мӕ-иу уыдон дӕр зыдтой, Еросы хӕдзар фыццаг хатт чызг чындзмӕ рацӕудзӕни хъазтмӕ. Ӕмӕ-иу уӕлдай хонӕг уыди. Мӕ йыл уырдӕм барӕвдз кодтой Ходоны чындзхастмӕ. Ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ, куыд ӕндӕр иумӕйаг бӕрӕгбӕтты, афтӕ рӕстӕй боны дӕр-иу сылгоймӕгтӕ ӕрбамбырд сты фароны бӕрӕгбоны цы хӕдзар ӕвзӕрст ӕрцыд фысымӕн уырдӕм. Райсомӕй раджы уыцы хӕдзары бинонтӕ райдайынц сӕхи цӕттӕ кӕнын уазджыты ӕрбацыдмӕ. Уыдон ӕлӕвӕрд ис бӕрӕгбоны ӕппӕт ӕгъдӕуттӕ раст сыххӕст кӕныны хӕс. Хӕхбӕсты Хохы дзуары хъӕуы ис хъӕузӕд Рекомы дзуар ӕмӕ ӕнӕуымӕ бакувгӕйӕ никӕцы бӕрӕгбон ис кӕнӕн. Уымӕ гӕсгӕ дзуарӕн батабу кӕнынӕн сӕхиыл бафӕдзӕхсынмӕ ам бӕрӕгбоны фысымтӕ акӕнынц кусарт. Кӕстӕрӕй, хистӕрӕй зӕрдӕбынӕй фӕархайынц, алчи йӕ куысты сӕр ӕрлӕууы, цӕмӕй сӕ куывд Хуыцаумӕ уӕларвон зӕдтӕн ӕхцон фӕуа.

Рӕстӕй бӕрӕгбон дӕр хауы мархъ ударыны рӕстӕгмӕ, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ фынгыл ӕмбӕлы ӕвӕрын жадынтӕ, хъӕдурджынтӕ, сыхараджынтӕ, къабускаджынтӕ, насджынтӕ, давонджынтӕ, кӕф кӕнӕ ӕндӕр кӕсаг. Быдыры хъӕуты дӕр Фысымты хӕдзармӕ бӕрӕгбоны фынгтӕм сылгоймӕгтӕ фӕхӕссынц алчи йӕхи конд хуын, фӕлӕ дзы фыдызгъӕл нӕ вӕййы, ӕрмӕст чъиритӕ, халсартӕ, дыргътӕ ӕмӕ кӕсаг. Рӕстӕй боны алы сылгоймаг дӕр бӕрӕгбонмӕ цӕугӕйӕ скӕны йӕ хӕдзары ӕртӕ уӕлибӕхы ӕмӕ сӕ бахӕссы куывды фынгмӕ, цӕмӕй иумӕйаг ракуывды фарн, Хуыцау ӕмӕ зӕдты арфӕйӕ фӕхъӕстӕуой йӕ бинонтӕ дӕр. Бӕрӕгбоны хорз ӕрхъомӕд рӕстӕуын хорз арфӕтӕ ракӕнӕд! Цахӕм арфӕ сӕ! Хорздзийнадӕ кӕдзоруон исти зӕгъун у, ӕма скӕнун у, уӕд нур рӕстмӕ код. Ӕвзӕрдзийнад кӕй зӕрдӕ зӕгъун, хомӕн та иу фӕсик код, нӕ? Кемо рӕстӕй Уыдонӕй уӕлдай ма бӕрӕгбонмӕ ӕмбӕлы хъалон ӕрбахӕссын дӕр. Уыцы хӕс та ӕвӕрд вӕййы уыцы сылгоймӕгтыл, афӕдзы мидӕг кӕй хӕдзары ӕрцыд ӕхсызгон хабар. Чындзӕхсӕв чи скодта, кӕмӕн фӕзынд ноггуырд, кӕнӕ кӕмӕн ӕрцыд дард бӕстӕйӕ йӕ бӕлццон, кӕнӕ фӕци ахуыр йӕ кӕстӕртӕй исчи. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕппӕты ахсджиагдӕр та у, рӕстӕй бӕрӕгбоны Хуыцаумӕ бакувын. Сылгоймӕгты дӕр, куыд ирон нӕлгоймӕгтӕ, афтӕ Хуыцаумӕ йе сконд зӕдтӕн табугӕнгӕйӕ, фыццаджыдӕр фӕкурынц радтын сӕ хорзӕх ӕппӕт дунейы дзыллӕтӕн, ӕппӕт хорз адӕмӕн. уый фӕстӕ та сӕхи бинонтӕн ӕмӕ сӕхицӕн, ӕмӕ уый у ирон ракуырды стыр, адджын ӕмӕ фӕрнджын хицӕндзинад. Уарзон ӕмӕ хӕларӕй йе ппӕт адӕмтӕ куыд цӕрой, ӕнӕнизӕй фӕллой куыд кӕнӕм, нӕ фӕллой йӕ зӕрдӕ рухс куыд уӕм кӕддӕриддӕр, ӕмӕ дзы Хуыцауы номмӕ, йӕ дзуӕртты номмӕ ӕртыгай чъиритӕ нӕ бон кувын кӕддӕриддӕр куыд уа ӕмӕ дзы кургӕ дӕр куыд кӕнӕм, Нӕ зӕрды цы рӕсугъддзинӕдтӕй уыдон нӕ къухы куыд ифтой ӕмӕ йын йӕ фӕллӕйттӕн, йӕ рӕсугъддзинӕдтӕн аккаг аргъ кӕнӕг мах дӕр куыд уӕм, кӕхӕм арфӕ дӕр нын Хуыцауад кӕнӕд. Орден Хуыцау!
Амондджын уӕнт иууылдӕр, алкӕй кӕстӕртӕ дӕр.

Ацаходут лӕппутӕ ер.
Рӕстӕй бӕрӕгбоны нӕлгоймӕгтӕ кӕй нӕ вӕййы, сылгоймӕгтӕ сӕхӕдӕг хибарӕй кӕй фӕбадынц, уый сын фадат-фадӕтты уӕлдай зӕрдӕбын ӕмӕ хъӕлдзӕгӕй хи дарын. Алы хъӕлдзӕг ныхӕстӕ, зарджытӕ, арфӕтӕй сӕ кӕрӕдзи зӕрдӕтӕ барухс кӕнынц. Афтӕмӕй дзуапджындӕр ӕгъдаудӕтты хистӕр сылгоймӕгтӕй та рох нӕ вӕййы ӕххӕст кӕнын рагон бӕрӕгбоны ӕгъдау. Фыццаджыдӕр уыдон арфӕ ракӕнынц ацы азы фысымты хистӕрӕн, нуазӕнӕй йӕ сбуц кӕнынц. Уый дӕр сын арфӕ ракӕны ӕмӕ уый фӕстӕ снысан кӕнынц иннӕ азы бӕрӕгбоны фысымты ӕмӕ сын бацӕттӕ кӕнынц сӕ хӕдзармӕ бӕрӕгбонӕй арвитынӕн хуын. Бынӕттон тарсты фысымӕггаг

ӕмӕ гуылтӕ ам ӕрывӕрдтам. Цопанаты Таймуразмӕ Саня схастой сӕ гыццыл хӕрӕфырты тыххӕй хъалон. Бынуккаг тыххӕй. Ома сӕ хӕрӕфырт загътон. Чъердиаты Хадзмуратмӕ Дилярӕн та йӕ чындз Зӕлинӕ ссыди фыццаг хатт йӕ ацы куывдмӕ. ӕмӕ йой тыххӕй. Кӕмӕй лӕбурай фӕдымӕ, иннӕрдӕм куыд ӕрбамӕссай? Ӕппӕт фынджы ӕгъдӕуттӕ кӕронмӕ ӕххӕстгонд куы рцӕуынц, уӕд хъӕлдзӕгдзинад адарддӕр кӕнынц фысымты кӕрты. Ацы бӕрӕгбоны уайсадгӕ чындзӕн дӕр ӕмбӕлы йе фсины раз хъӕлдзӕгдзинады архайын. Вӕййы йын ракафыны бар дӕр, иумӕйаг куывд, ӕнгомдзинад, зӕрдӕйы хъарм, хӕлар зӕрдӕйы ахаст. Ӕппӕт бӕрӕгбоны архайджытӕн дӕр ныфс, хъару ӕмӕ амонд хӕссӕг фӕвӕййынц. Раджы рӕстӕджы ма-иу рӕстӕй бӕрӕгбоны чызджытӕ алыхуызты архайдтой сӕ фидӕны царды тыххӕй фӕрсын. Уымӕй уӕлдай се ппӕт дӕр уарзтой архайын сылгоймӕгты хъазт тыччытӕй. Чысыл лӕгдуртӕй хъазт тынг рагон у, ӕмӕ йӕ архайджытӕй агуры стыр арӕхстдзинад, сӕрӕндзинад, рӕвдздзинад. Уымӕй уӕлдай, уый уыд бӕрӕгбон саивдӕр кӕныны мадзӕлттӕй иу. Уӕлдай хъармдзинад лӕвӕрдтой кӕстӕртӕн хистӕр кары сылгоймӕгты ӕххуыс сӕ фӕлмӕн фӕрнӕйдзаг арфӕйы ныхӕстӕ. Опа! Ирон бӕрӕгбоны ӕххӕстгӕнинаг ӕгъдӕуттӕй ма иу та ахӕм уыди, цӕмӕй дзы архайдтаиккой ӕгас хъӕубӕстӕ. Уымӕ гӕсгӕ-иу кӕд хистӕр сылгоймӕгтӕй исчи ӕнӕфӕразгай аххосӕй бӕрӕгбоныл нӕ сымбылд, уӕд ын йӕ хӕдзармӕ ӕнӕмӕнг ӕрвыстой йӕ хай кувинӕгтӕй. Бӕрӕгбоны кӕроны та цы фысымтӕ равзарынц фидӕн азы рӕстӕй-бонмӕ, уыдоны хӕдзармӕ арвитынц, цы хуын сын ӕрцӕттӕ кодтой бӕрӕгбоны фынгӕй, уый. Уыцы ӕгъдау дӕр ӕмбӕхстис тынг арф мидис. Ӕртӕ куывд уӕлибӕхы ӕмӕ бӕгӕны сты Хуыцауы комулӕфтӕй хайджын, ӕмӕ уыдонимӕ фидӕны фысымты хӕдзармӕ бахизы сыгъдӕгдзинад, рухс табуйаг тыхты хъомыс, ӕмӕ уыдон хъуамӕ хъахъхъӕд цӕуой уыцы хӕдзары иннӕ ацафонмӕ. Ӕзӕгъын ӕй хъӕуы, нырыккон царды тынг ахсджиаг у, цӕмӕй ирон адӕм аккаг аргъ скӕной ацы рагон, арф мидисджын бӕрӕгбонӕн ӕмӕ йӕ бахъахъхъӕнын архайой. Уымӕн ӕмӕ рӕстӕй бӕрӕгбон дӕтты сылгоймагӕн фадат ӕнкъарын тынг кадджын ӕмӕ фӕрнджынӕй йӕ ӕввахсдзинад ӕппӕтдунеон монон культурӕйы хӕзнатӕм. Йӕ куывд, йӕ зӕрдиаг архайдӕй кӕй райсы Хуыцау ӕмӕ уӕларвон тыхтӕй ӕппӕт адӕмӕн,